Төрөөбүт үөскээбит, биикпитин ыйаабыт, куорсун анньыммыт, кынат курдуммут, олох киэҥ аартыгар эрэллээхтик үктэммит сирбит ырыаҕа ылламмыт, хоһооҥҥо хоһуйуллубут, солоҕуммут барахсан. Хаһан да ханна да сырыттарбыт, солко суугунан күөгэлдьийэр күөх тыаларын, ыраахтан ыҥыра угуйар, күн уотугар күлүмүрдүү, үрүҥ көмүһүнэн оонньуу турар ыраас күөллэрин, байанайдаах, биллибэт кистэлэҥнээх аар тайҕаларын, ыалдьытымсах, эйэҕэс-сайаҕас чугас дьоммутун мэлдьи ахтабыт, саныыбыт. Былыргы дьыллар мындааларыттан күн бүгүҥҥэ диэри солоҕон дьоно-сэргэтэ эмиэ да чымаан чыпчааллардаах, хараҥа хаспахтардаах, эмиэ да дьол-саргы, үөрүү-көтүү доҕуһуоллаах, уһун умсугутуулаах олоҕу олорон кэллэхтэрэ Солоҕон бөһүөлэгэ быдан ыраахха диэри быралыйан бара турар түгэҕэ биллибэт дириҥ баай историялаах, быйаҥнаах айылҕалаах, сыспай сиэллээх, сыыйылла сүүрэр сыһыылардаах, адаар муостаах, ааллаан киирэр ходуһалардаах, көтөр кынаттаах, ууһуур-бииһиир күөллэрдээх, күүстээх ураты эйгэлээх ытык сирдэртэн биирдэстэрэ буолар. Манна үгүс үтүөйдээх, сайдам санаалаах, күлүмэх күүстээх, айыы талааннаах, хатыламмат дьикти дьылҕалаах күн бүгүҥҥэ диэри номоххо үһүйээҥҥэ тиксинэр үтүөкэн дьон төрөөн-үөскээн ааттарын ааттатан, суолларын истэрин хаалларан ааспаттара. Сири дьоннор киэргэтэллэр Ханнык баҕарар сир-дойду кэрэхсэнэр, чулуу дьонунан киэн туттар. Солоҕун нэһилиэгэ эрэ араас сылларга чаҕылхай көрдөрүүлээх, бастыҥ өйдөөх дьоннор көрөн-үөскээн ааспыттара, дьону-сэргэни, билиини-көрүүнү кэрэ эйгэтигэр сирдээбиттэрэ. Киһи айылҕа оҕото. Киһи айылҕаттан бэриллибит этин-хаанын, өйүн-санаатын чэбдик чөл тутан, киһи сиэринэн олорорго кыһаллыахтаах. Киһи ис туругун, ис дьоҕурун, талаанын сайыннарыыга күүһүн-күдэҕин барытын түмүөхтээх. Онуоха тулалыыр эйгэ бары кэрэ, нарын сырдык өттүнэн салайтарарга, олоҕу түстүргэ, духуобунай өттүнэн бай буолууга культура көмөтө сүҥкэн суолталаах. Тыһыынча тоҕус сүүс бэйэм биэс тылтан Солоҕон нэһилиэгэ муниципальнай иһигэр араас социальнай объект оттуллан саҕаламмыттара. Билигин нэһилиэктигэр олохтоох бэйэни салайыныы дьаһалтата баһылык Алексей Николаевич Захаров, сынньалаҥ киинэ директор Мария Дмитриевна Захарова, Солоҕоннооҕу Татьяна Петровна Савиноваҕатынан модельнай библиотека Сэбиэдисэй Анна Ивановна Данилонтова, Ромашка оҕо уһуйаана Сэбиэскэй Маргарита Петровна Александрова, Солоҕоннооҕу Савва Иванович Тараспа аатынан орто оскуола директор Владимир Максимович Китиянов, дьиэ-уот коммунальнай хаһаайыстыба салайааччы Владимир Егорович Ефремов, сибээс дьиэтэ Степанида Степанова, ветеринарный пункт Марина Петровна Аленова, маслоцех маастар Надежда Кирилловна Алексеева, дьону салайан түмэн, үлэлии, хамсыы олороллор. Нэһилиэк олохтоохторун общественнай үлэҕэ түмэр баҕаттан үлэни сүрүннүүр киин тэриллибитэ. Үлэни сүрүннүүр киин тэриллиэҕиттэн нэһилиэккэ араас общественнай хамсааһыннар, куруһуоктар, түмсүүлэр үлэлэрэ саҕаламмыттара. Тыа сирэ талаан биһигэ диэн сөпкө этэллэр. Талааннаах дьоннор тыа сиригэр уутуйан олохсуйаллар Кинилэр сүдү талааннарын уус-уран самодеятельность көрүүлэригэр, араас выставкаларга, күрэхтэргэ, чахчы даҕаны сөҕө-махтайа көрөҕүн, кинилэргэ сүгүрүйэҕин. Ол курдук биһиги нэһилиэк киэн туттабыт олоҥхоһуттарбытынан, поэттарбытынан, ырыаһыттарбытынан Биһиги нэһилиэккэ үлэлииллэр араас общественнай түмсүүлэр. Ол курдук, ветераннар сэбиэттэрэ салайааччы Татьяна Николаевна Захарова, дьахталлар сэбиэттэрэ салайааччы Анна Ивановна Дормидонтова. Нэһилиэк иһигэр түөрт түөлбэ үлэлиир. Төрүт түөлбэ салайааччы Розалия Егоровна Григорьева, саһарҕа түөлбэ салайааччы Светлана Кирилловна Алексеева, Чараҥ түөлбэ салайааччы Антонина Николаевна Лукина уонна Андалаах түөлбэ Сардаана Егоровна Дормидонтова. Түөлбэлэрбит салайааччылара тумус туттар дьоммут буолаллар. Сынньалаҥ кииниһинэн элбэх түмсүүлэр уонна кружоктар үлэлииллэр. Ол курдук араас арҕааны хабан Серебряные волонтеры общественнай тэрээһин, Эбээлэргэ анаан Намылҕан, Чараан, орто саастаахтарга айыллыы, Көлгөчөөн, Лилия муода студията, Зумба фитнес-үҥкүүтэ, Айыллаана эдэр ийэлэр Солоҕон бэтиэхэлэрэ төркүлүү куруһуога, Иэйии иис куруһуога, Дьулуур ыччат түмсүүтэ, Дьэргэлгэн оҕо общественнай организацията уонна актерскай мастерство куруһуоктара ситиһиилээхтик үлэлииллэр. Бу түмсүүлэрбит улууска эрэ буолбакка, республикаҕа эмиэ элбэх ситиһиилээхтэр. Солоҕон түмсүү киинэ, Солоҕон сайдыы биһигэ. Нэһилиэк история сайдыытын биһигэ да диэтэхпитинэ алҕаһаабаппыт буолуо. Кини кэнчээдилиир ыччата, ытык-мааны кырдьаҕастара, эдэр-сэнэх дьоно кэлэр көлүөнэҕэ сырдыгы кэрэнии, төрөөбүт өрүс дойдуга тапталы, көҥүл олох историятын оҥоро, көҕүлүү турдуннар!